Hi voni xiyimbeleri DJ Gift Magigwana fika avelana na hina ka xiyenge xa mabulu xa Facebook nxaxamelo na vuxokoxoko bya album ya yena leyi nga ta huma ya lembe ra magidimbirhi makume mbirhi nharhu naswona loko hi kamba eka nxaxamelo lowuwani hi vona xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu a va hoxangi xandla eka album leyiwani loko u languta u tirhisane na xa makhombo a tirhisana na mhanri na King Tsonga a tirhisana na TT Makhanya ku nga ri TT Makhwaya naswona loko hi languta album leyiwani yi kandziyisiwe exitudiyo xa DJ Gift lexi nga thyiwa leswaku ri Vunandzi Studios se vanhu vo tala loko hi kamba ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo va tikomba va ri na swivilelo kumbe va vilerisiwa hikuva Mr Post va kumeke va nga hoxangi xandle ka album leyiwani loko mo languta un'wana u fike a tsala leswaku ri Mr Post care N'wana Fika a ku a ni ku maybe ni ta vona Mr Post but dololo kasi un'wana a fika a tsala leswaku ri Mr Post di na mona un'wanyana a fika a vutisa leswaku ri a yi swekiwangi le Centurion na ha swi tiva leswaku ri a Centurion hi le studio xa Mr Post lexi nga eka ngove kasi un'wanyana a fika a tsala leswaku ri no Mr Post ku nge tsakisi la se mi ta swi vona leswaku ri vanhu vo tala va vilerisiwa hikuva xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlulu va nga hoxangi xandla eka album ya muhumelerisi wa vona dj gift magigwana loko ho tsundzuka mr post va gcini ku va va hoxa xandla eka album ya dj gift hi album ya lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi n'we leyi nga huma hi n'hweti ya ndzhati hi lembe leri beni mayanga na the president va nga humesa album leyi nga thyiwa leswaku ri tiko ra ka hina album ya dj gift a yi thyiwe leswaku ri mihloti ya nghwendza hi laha mr post va nga hetelela ku va va hoxa xandla eka album ya dj gift hi ta tsundzuka leswaku ri na lembe leri nga hundza dj gift u humese album naswona mr post a va hoxangi xandla eka yona se vanhu vo tala va kombisa leswaku ri mr post ve le ku feleni ka dj gift mona hikuva va nga hoxi xandla eka ti-album ta yena masiku lawa tanihiloko hi swi tiva leswaku ri loko mr post va kumeka va hoxa xandla eka album ya yena swi nga endleka leswaku ri vanhu va fika va yi amukela ku tlula loko mr post va nga hoxangi xandla swin'wanyana leswi endlaka leswaku ri vanhu va vilerisiwa hikuva mr post va kumeka va nga hoxangi xandla eka album ya dj gift i mhaka ya ku benny mayengane the president loko va karhi va tirhisana na muhumelerisi wa vona hlawu the gupta va kumeka va hoxa xandla eka ti-album ta yena kumbexana eka ti-album leti na yena a va ka a ri kona ku fana na nkarhi lowuyani a ha tirhisana na vamakwavo wa yena va sikiza boys beni mayengana the president a va fika va kumeka va karhi va hoxa xandla naswona loko ho languta va koti ku tlakula ntlawa lowu ya wa sikiza boys va wu veka kun'wanyana se vanhu va langutele leswaku ri na mr post ingi va nga endla swona eka ti-producer kumbe vahumelerisi va vona loko va humesa ti-album na vona va hoxa xandla ku endlela ku va va tlakusa tiprodusori kumbexana vahumelerisi va vona se leswi hi leswi hi nga fika hi swi vona vanhu va karhi va sola swinene ka xiyenge xa mabulu xa facebook mi nga hi nyika man'wini ya mavonelo hi ku tsala eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo leswi leswi hi la ta avelana na n'wini eka dilolostro youtube channel